Assalamualaikum kakawanan sabarataan kayapa habar buhan pian sehat kalo nah tatamu lagi kita lah lawas banar acil kada beulah vlog lagi nah jadi ini acil muncul pulang beulah vlog nah kisahnya acil nih handak bakumpul-kumpul jua lawan acil-acil yang lainnya karna hari ini tu bertepatan dengan hari asyura atau sepuluh muharam nah jadi di kampung acil nih kami handak beulah bubur asyura nah ini acil sudah sampai. Jadi acil langsung hajalah mandatangi acil-acil yang lainnya, nah jadi disini tu kami bertugas ada yang mamarah nyiur, ada yang maharu galapung, ini tu galapung baras tadi tu dicampur lawan banyu tunggal dikitan nah dicampur pulang lawan kapur makan sadikit haja, nah ini acil umpat jua lah maharu biar kisah ada gawian kaitu nah, nah jadi ditangah-tangah acil maharu ni. lagi asik-asik maharu acil tu disuruh ka warung buhannya ai, karna disini tu tadi acil haja yang mambawa kandaraan yang lainnya tu kadada kandaraannya, nah jadi ini acil sudah datang dari warung tadi tu acil manukar galas palastik gasan mamakan wadainya kaina, nah karna acil tu tadi manggah datang warung jadi acil ni tadi kada langsung bagawian lah buhannya lah, jadi tadi tu badiam dulu nah ini ronde kedua acil ka warung pulang manukar jintan ja. kisahnya tadi tuh. Eh lain ini tuh lain jintan adas manis kalau Acil nih juga kada tahu. Nah, jadi ini Acil arah bulik pulang ke situ. Acil istirahat pulang melihat orang manyangrai adas manis tadi. Jadi untuk samantara Acil di sini tuh banyak badiam lah buhannya lah. Acil tukang kamerai haja nah lawan tukang makannya kaina. Nah, jadi karena Acil tuh kada nyaman badiam tarus, jadi Acil tuh handak umpat jua maharu nih ne. nyaman kalihatan bagawian jua tuh nah ini tuh kami baulah wadai bubur habang haja lah samacam haja hari ni kami beulah wadai jangan kada ingat jua nah ditambahi daun pandan tuh biar harum malihat kalo tadi buhan pian daun pandannya tuh bangapung nah ini tadi sudah manggurak banyu gulanya jadi dibuati ai galapungnya tuam yat kami haru haru pulang kena munnya kada diharu barikit ya kalo dirinjing. Timbul hangit kaina. Tu yat acil yat umpat jua maharu biar kisah ada gawian jua tu nah kisahnya tuh. Kisahnya barang. Pokoknya nenek tu di aduk aduk nah sampai masak galapungnya jadi munnya sudah masak galapungnya nah ini nanya jadi wadai Nah, ni Acil dapat tugas jua nah mambagi-bagiakan wadai di sakitaran rumah Acil. Tapi kaina yang manarima wadainya kada Acil rakam lah. Kasian kalo kalu pina urang supanan kah tabuat di kamera Acil han. Lihat yat, harinya panas banar. Ni Acil sudah sampai rumah, handak istirahat buhannya ai. Ni nah sisanya yang balum Acil bagi-bagiakan. Kena Acil bagi-bagiakan ai pulang. Kadanya acil mamakan sorangan nah. Nah, munnya masuk rumah tu jangan lupa lah baucap assalamualaikum walaupun kadada urangnya di rumah. Karna kita tu kada tahu ada siapa di rumah kita tu, maksudnya makhluk kasat mata kaitu nah. Kita kan anu bakalo bardampingan kaitu lawan buhannya nah. Lanjut lagi cil. Nah karna tadi acil tulak kada ingatan mamakani iwak acil, jadi ini acil langsung haja mamakani iwaknya, kasian inya kalo kalaparan lah. Kaya sorang jua lah kalaparan kayapa garurukan kalo parut. Oke lanjut lagi cil. Nah jadi ini pang panampakan wadai yang kami ulahi tadi tu lawan acil acil. Wadai ngini tu buhannya ai nyaman banar parasa acil lah. Tahu am lah parasa buhan pian. Jadi rasa wadainya tu buhannya ai mirip banar lawan wadai kararaban rasanya. Oke lanjut lagi cil. Ini acil alhamdulillah dapat bubur nasi nah bubur asura buhan subarang maantari tadi. Ini acil handak unboxing dulu iyalah buhannya unboxing. Salah cil ai salah jar kakanakan wahini. Kakanakan wahini tu kada kawa pang dipepintari. nya sudah pintar badahulu ya kalo nah satalah tujuh puluh tujuh jam acil mambuka nya akhirnya ini tabuka jua ya hudah lah bubuhannya lah acil handak makan dulu mun kaitu nah sampai barjumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah jangan kada ingat subscribe buhannya lah nyaman acil semangat tarus.